Näçe ajy bolsa-da hakykat bilen ýüzleşmek zerur. Dumanda gezenden ne peýda? Jon Tolkin. Essalawmaleýkim mähriban ildeşler! Sag-aman oturanmysyňyz hemme? Mukaddes Remezan aýy gutly-mübärek bolsun! Ybadatlaryňyz, doga-dilegleriňiz, sadakalaryňyz Allaň dergähinde kabul bolsun! Bir diktatoryň absurdy bilen häzir dünýä ulaşyp otyr. Rus-ukrain urşunda iki tarapda hem bigünä adam pidalarynyň şaýady bolup otyrys. Munuň entäk nirä alyp barjagy belli däl. Putin burça gysylyp, ýadro ýaragynyň düwmesini basaýsa, üçünji jahan urşunyň başlamak howpy-da ýok däl. Ýöne netijeler eýýäm ortada. Elbetde agressor parahat raýatlaryň, neresse çagalaryň ölümi üçin jogap berjekdir. Propagandanyň üsti bilen beýnisi ýuwlup, bu elhenç uruşda özlerini hakly diýip pikir edýänlerem köp. Eline köçede boş kagyz göteren, ýöne içinde şol režime we onuň bu elhenç syýasatyna garşylygynyň bardygyny görkezmek islän raýatlaryň derrew ýygnalyp äkidilmegi ýaly absurdam görüp otyrys. Režim häkimiýeti elden bermezlik üçin halkyna garşy açykdan-açyk. terror edip otyr. Dünýä Russiýa garşy sanksiýalar girizdi. Munuň agyr netijesi elbetde halka degýä. Uruşyň simwoly bolan we hem-de ze harplaryny her hili düşündiriş berýäler. Bu ýerde men hut öz pikirimi aýdaýyn. Bu urşuň iň uly nyşany Putiniň oýnatgy diýip at beren Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskidir. Şol iki harp, meniň pikirimçe, şony aňladýar we duşmana psihologik taýdan täsir etmek üçin edildi. Täsir boldumy? Ýok, gaýtam ters effektini berdi. Putiniň sarsmaz egosy bir artist tarapyndan ýere pyl çaldy. Ukrain prezidenti häzir dünýäde abraýly lidere öwrüldi. Bu elbetde adamyň daşyndan däl içki dünýäsiniň berkliginiň alamaty. Ukrain halky bir ýumruk bolup rus agressiýasyna garşy birleşdi. Elbetde bularyň watançylyk urşuny dünýä goldaýa we goldaram. Olar öz ýurdy üçin söweşýäler bu mukaddes urşda. Rus režimi bu hereketi bilen faşist adyny aldy. Gynansak-da, bu urşuň netijesinde rus halkyna-da bu tagyma basyldy we geljekki ýyllara bu millet halkara arenadan kowulyp, şol tagma bilen ýaşar. Putin taryha iň elhenç diktator, ganhor bolup girer. Rus halky kowundy, ýagny rusça izgoý bolup ýaşar. Indi ençe wagt bäri dünýä masgara bolup gelýän we absurdyň çür depesine çykan ýurda gideliň. Bu gysga girişe soňra gaýdyp geleris elbetde. Gynansakda bu absurd ummanyna gark bolup başga planetalarda ýaly ýaşaýan biziň ata watanymyz Türkmenistan. Bir tarapda ejir çekýän halk, bir tarapda meslikden dälirän režim we oňa epilip hyzmat edýän süri. Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine Aýyň başynda täze prezident Döwlet howpsuzlyk toparynyň mejlisi ady bilen täsin bolmadyk komediýa görkezdi. Bikanun geçirilen saýlaw bir ýana, hemmämiz hiç hili üýtgeşikligiň bolmanlygynyň we bolmajagynyň anyk şaýady bolduk gynansak-da. we hukuk goraýjy edaralarynda Kiçi Berdimuhamedowyň ýa-da Arkadagly Serdaryň edil kakasy ýaly özüni alyp barjak bolup hatda gürleýän sözlerini-de edil öňki diktator ýaly terzde alyp baryşy onuň döwlet dolandyrylyşygyna taýyn däldigini doly subut etdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Elbetde muňa epilip hyzmat edýänler, ony goldaýanlar doly şärikdirler. Mek barada karara geldim. Size, Watanymyza, mähriban halkymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigimize ynananmana rugsat ediň. Size, bir Gurama gözegçiligini has-da güýçlendirip, jany aýaman işlejekdigimi ynandyrmaga rugsat ediň. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Garaşsyz, Bapytarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň Belent Serkerdesi başyna gulluk edýäris.
Şoňa görä-de, men Öwezdurdy Hojanyýazowy Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden, boşadýan.
Hojanyýazow siz gidiberiň.
Ak ýürekden, gijämi gündiz edip wepaly gulluk etjekdigime ynandyrmaga rugsat bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyşt edýärin. Gulluk etjekdigime ynandyrmaga rugsat bermegiňizi çuňňur hormat goýmak bilen haýyş edýärin. Gijämiz gündiz edip işlejekdigimize ynandyrmaga rugsat bermegiňizi çuňňur hormat goýmak bilen haýyş edýärin. Siziň saglygyňyz size hormatly Belent Serkerdebaşymyz. Siz ynandyrmaga rugsat ediň, hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Hormatly Belent Serkerdaşym size ak ýürekden halal gulluk etjekdigime Ardak beren kasamyza wepaly boljakdygyma ynandyrmaga rugsat bermegiňizi sizden haýyş etýärin. Hormatly Belent Serkerdaşym siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Saglygyňyz üstün hormatly Belent Serkerdaşym. Halkymyza Hormatly Belent Serkerdaşym size ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigime ynandyrmaga rugsat ediň. Hormatly Belent Serkerdaşymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Siziň saglygyňyz üstün hormatly Belent Serkerdaşym.
Watana ak ýürekden hyzmat etjekdigime sizi ynandyrmaga rugsat bermegiňizi çuňňur hormat bilen haýyş edýärin diýmek nämäniň alamaty? Bu egni pagonly döwlet işgärleriniň utanmadan diňe götermek bilen çäklenmän şol bir wagtyň özünde gyjyklaýanynyň alamaty däl meýsem. Gün geçdikçe beterleşýär, gün geçdikçe masgaraçylyk artýar. Nadanlar. Sizde namys wyždan ýokmy? Hany türkmençilik? Hany ärlik? Iki aýagynyň arasynda artykmaçlygy bolmadyk käbir aýallar çenli ýok baryňyzam. Demeňizi götüňizden alyp otyrsyňyz hemmäňiz. Haýsy biriňiz halk üçin alada etdiňiz? Hä? Elbetde halkyň agyr derdini görer ýaly sizde göz ýog-a. Oňa düşüner ýaly ýürek ýok. Baryňyzam gul sürüsi. Edil semredilip soýulýan goýunlar ýaly. Haram gazanç siziň gözüňizi tutupdyr. Näçe wagt wezipede oturaryn diýip pikir edýärsiňiz-ä? Sizden öňküler nireden gelip, nirä gitdi? Kime epilip hyzmat etdiler? Baryňyzda-da ertirki güne ynam ýok gerek. Haçan gurban ediljegiňiziň pikiri sizi gijelerine arkaýyn ýatyranok men bilýän. Sebäbi ýokary wezipä bellendimi diýmek bu soňky duralga. Ondan soňam ýeke ýol. Owadan depe. Unutmaň! Sizi ýok etmek üçin režime bahana tapmak kyn düşmez elbetde. Şu mejlisde hemmämiz şaýat bolduk muňa. Sizem şaýat bolduňyz. Ullakan içeri işler ministrini işden aýyrmak üçin on-on bäş adamyň ýokary tizlikli awtoulag sürmegi ýeterli bolsa, başga absurda geregem ýok. Elbetde, ol adamlaryň ýönekeý raýatlar däldigi köre-hasa görnüp dur. Olaryňam Arkadagy barlygy belli. Şol arkadagy bilen birlikde goparyp goýberdiler. Ýönekeý raýat lýuks maşynlar münmez we hiç haçan ýol hereketiniň düzgünini bozmaz. Şu aýylganç krizis döwründe çagajyklarynyň rysgyny haramzadalara iýdirmez. Siz ýene dowam ediň, durmaň. Epilip, hyzmat ediň. Ýöne unutmaň, beýle dowam etse, bu monarhiýa režimde geljek nesil hut siziň günäňiz bilen emedeklemek mejburlygynda galar. Bu jenaýata her biriňiz şäriklik edip otyrsyňyz. Täze wezipe eýeleriniň mart aýynda bellenip, ýanwar aýyndan hasabat bermek absurdy, dünýä taryhynda görlüp-eşidilmedik syýasy masgaraçylygyň ýene bir nusgasy boldy. Siz heý şol mejlis özüňiz bir gapdaldan seredip gördüňizmi hiç? Ýöne ýene bir zat bar. Sizi epleýänleri-de öňünde tagzym etdirip epleýänleri bar. Sebäbi režim öz haram bähbidi üçin halkyny unutdy, ony Alla jezalandyrýar. Elbetde türkmen gaty sabyrly agras millet. Emma halkyň sabyr käsesi häzir püre-pür doldy. Bu bolup duran syýasy dartgynlygyň soňunda diňe türkmen üçin däl, eýsem, bütin SSR belasyndan, rus agalygyndan aýrylmak isleýän respublikalar üçin aýgytlaýjy signal, pursat dörär. Şol wagt halkyna zulum edýän hiç bir režim girmäge deşik tapmaz. Diktatorlaryň soňy elhenç bolar. Halkyň gazabyndan gaçyp gutulyp bilmersiňiz. Siz ýurdy ýapyp ýalan propaganda bilen dünýäni az wagtlaýyn aldap döwran sürmegi dowam edýän döwrüňizde agyr durmuşda absurda çydaman ýurt daşyna çykan adamlar häzirlikçe sesini çykarman çydap dur. Emma bularyňam indi Serdara şöhrat diýeni bilen-de hiç zadyň üýtgemejegine gözi ýetip başlandyr diýip pikir edýän men-ä. Lapykeç bolup, bu zuluma, aýralyga çydaman içi ahmyrly gezip ýören on müň däl, müňem däl, bäş ýüzem däl, Ýüz sany gerçek göni Türkmenistana tarap ýörese, näme bolar diýip pikir edýärsiňiz? Elbetde, dünýä, galyberse-de media bu hereketi goldar. Ýurda barmaga bökdençlik bolarmy? Hiç. Emma häzirlikçe masgarabazlygy dowam ediň baryňyz. Ýöne dünýä reklama edýän halkyň Arkadagly zamanasy absurdyny gizläp saklamak indi size başartmaz. Goýunam öz aýagyndan asarlar, geçinem. Bu mukaddes aýda halkyň gargyşy, ölenleriň ýakynlarynyň näleti baryňyzy tutar. Nälet bolsun başga söz ýok.
Eziz Watanymyza, mähriban halkymyza ak ýürekden, halal gulluk edip, eýeleýän wezipäňizde abraý bilen işlemegi siziň ähliňize tüýs ýürekden arzuw edýärin.